Ana, ko koinei tātou e tū nei te taha o te, o tēnei o ngā, ngā tamariki a Tāne. Nā, ko tēnei, ko tēnei tipu e harakeke. Tōna māmā ko Hūnā, ka moe a Tāne, ka moe i a Hūnā kia puta ki waho. Te whānau, tā rāua whānau, he harakeke. He nui ngā karangatanga harakeke. Ko tēnei harakeke e mātakitaki nei tātou, kāre anō i tino pai ngā muka o roto o tēnei harakeke. Nō reira, kāre e mahi ai ō tātou pākeke tēnei hai mahi kākahu, hai mahi aha rānei, ngā mahi e mahi ana e rātou, hai mahi, hai mahi tū whara, whāriki. Hoi anō, te pai ki a au o tēnei. Harakeke, nō te mea he harakeke hoki. Ngā kōrero katoa o ngā harakeke, i eke ki runga i tēnei harakeke. Nā, ka mātakitaki ki tātau, nā. Ka kitea e ō tātau mātua tēnei tipu. Te taenga mai o tātau mātua ki Aotearoa nei, ka kite rātau i te ātaahua. Ka whakamoemiti rātau ki ngā maunga, e tū tiketike mai nā te tapu o ngā maunga. Whakamoemiti rātou ki ngā wai māori, ki ngā roto, te maheni o te noho, o te wai. Kore rawa i pukuriri te āhua o ngā wai māori. Ko Te Moana-nui-ā-Kiwa e tino mōhio ana o tātou mātua, nō te mea koirā te tino wai o te kāinga e haere mai ai rātou. Engari nō te taenga mai ki konei, ki Aotearoa, kai konei kē ngā moana o te wai māori. e tau ana. Te maheni o te tau o te wai, te ataahua, tae mai ki ngā tipu, tēnā tipu, tēnā tipu, ka kite o tātou mātua, kātahi rātou ko pēnei, ā, koinei te kāinga i karangahia ai rātou i ahara mai ki konei, nō te mea, kai konei te wāhi e rumaki ai rātou i a rātou, e tapahia ai o rātou pito. Ana o tātou tīpū, tātou. Koinei, ko Aotearoa. Na, koinei te tōnga rākau. I ki tea tātou mātou e harakeke. Tēnei, te harakeke. I ki tea e rātou, i te tipu harakeke. Ki a rātou nei, he kōrero tēnei mea te rākau. Ka pupuhi ana te hau i roto i te rākau mehemea tā i toka ai ō tātau pākeke kua rongo rātau i ngā rau o te rākau e hihī ana, e hihī ana i roto i te hau. Ana ki a rātau kai te kōrero, kai te kōrero ngā rākau. Ana ko nā mea o rātau i mārama te hinengaro, i mōhio tonu ki ngā kōrero e kōrerohia ana. Kātahi ka whaiwhai rawa atu kia kite i taua rākau. Ana pēnei mea te harake. Ka kite rātau, kua kite tonu atu rātau nā whakatipuranga kai roto. Te tangata e rite ana ki a rātau, te whānau, mai i ngā tīpuna tae mai ki ngā whakatipuranga o nāiangi, whakatipuranga hou kua tae mai ki a tātau. Anei, tae noa ki te rite. Nā, ka hangā tēnei kōrero e rātau. He pūāwaitanga harakeke, he rito whakakīnga whāruarua. Ko te rito nei, koinei te whakatipuranga hei whakakī. Ngā whāruarua o ngā mea kua huri i tua o te ārai, arā, kua eke haere tēnei, kua kaha rawa te tītaha o te rā ki ēnei. Kei te haere mai te wā, e ngaro atu ai wērā. Ana kua riro ko te rito hei whakakī ngā whāruarua o tērā kōrero. He pūāwaitanga harakeke. He rito whakakīnga whāruarua. Tēnei harakeke, tēnei rākau, ka tohutohuhia tātou. Ki te rumaki koe i te pā harakeke i tō kāinga, kaua e kehe te whika, kia ōrite tonu. Ka rumaki koe, me rumakia koe kia rua, te kore kia whā, te kore kia ono, kia waru, kia ōrite tonu te whika. Kāre e kotahi, Kāre e toru, kāre e rima, kāre e whitu. Engari, tē koirā te kōrero o te rumaki o tēnei mea o te harakeke. Te rumaki te ngā whānau tāna pā harakeke ana koirā tōna rumaki. Tohutohuhia ai tātou. Ko te manaaki i tēnei rākau, tē tō tātou pākeke, kāre tapahia te harakeke i nā rangi ū, te ua ana. kua kore haere te tapahi harakeke. Engari kia, kia marino rā anō, kua haere te tapahi te harakeke. Ka mutu, he wā anō, he wā anō i roto i te tau, e tapahia ai. Ko tēnei tipu, e tohutohuhia ana kia pai te manaaki, tā tātou manaaki. Ahakoa kai, kai hea te harakeke, mehemea kai roto i te, te ngahere, kai ngā repo, kai hea, he karekau e tūkinohia. Nō te mea, He wā tōna e hoki ai tātou ki taua harakeke hai rongoā i ō tātou tinana. Hoi anō ko te manaaki tohutohuhia e ō tātou pākehā ki te manaaki tātou tēnei rākau, me manaaki kia pai te manaaki. Kāre e tapahia i ngā rangi ū, ētahi o tātou pākeke, kāre haere te pahi harakeke mehemea kai te ua. Engari ka waiho mārika kia, kia marino mārika te rā. Ā, mā te hātai anō rātou haere i te toi, i te tapahi harake. Ki te tapahi rātou i te harake, ka tapahia ko ēnei. Kāre tapahia ngā mea toru i waenganui i te māmā, te matua me te whaea o te rito nei. Ko waiho rāu hei awhi? ā, e pakeke ake ai tēnā rito hai whakakī i ngā mea ko ngā horo atu. Koinā te manaaki o tēnei mea, nā, ko tōna manaaki i tēnei mea i te harakeke, mehemea kei te kainga e te ngāngara, nā, tapahi pēnei kē. Karekau e tapahi katoa pēnei, ka piki kē ake tō tapahi pēnei, arā, kua mahue ēnei e toru, kua tapahi i ērā, Ana kua waiho ēnei. Huri noa. Ana kua pai te tipu a tō pāharake. Koinei te, te rākau i whiwhi ai, i whiwhi ai tātou hei kawa mō tātou, hei, hei mauri mō tātou. Arā, e kōrerohia ki ētahi, tētahi kōrero ātaahua, nā, e rā tātou ki Tai Tokerau. Unuhi ai te rito o te harakeke. Ana ko tērā kōrero ātaahua tērā. Nō te mea, ki te unuhia te rito o te harakeke, kua mate, kua mate. Kua kore he kaihuka ki ngā whāruarua. Ana koirā tērā kōrero aroha tērā. Unuhia te rito o te harakeke. Kai nā, kai nā wā e tangi, e, e, e tangi mate ai, kua kōrerohia e ōna kaikōrero ngā kōrero mō te tūpāpaku. Ana kua hoki mō ngā kōrero o te harakeke. Unuhi, unuhia te rito o te harakeke. Ana, ki te unuhia hoki, te tangohia te rito, he tohu mate tērā. Ana, ko wai hoki ko tēnei o ngā kōrero, he pūāwaitanga nō te harakeke, he rito whakakī ngā whāruarua. Ana, ko taua rito nei, hai whakakī ngā whāruarua. Ana, ko ēnei ka titiro o tātou pākeke, ka tohutohu i a tātou, kia pai te manaaki, i te harakeke. Me pēnei tā koutou manaaki. Tae noa, tētehi āhuatanga e pā ana i te harakeke, hai rongoā i ō tātou tinana. He rongoā hoki. Ka eke tērā kōrero nā, ngā pūtake o ngā rākau hei rongoā mō koutou tinana. Tae noa ki ngā rau o ngā rākau hei oranga mō koutou tinana. Ana ka eke anō ki tēnei. Katoa ngā rākau, ngā rākau e tū nei roto i ā tātou ngahere. Koirā katoa tō rātou kōrero. Manaakihia! He wā tōna e haere mai ai hoki ai koutou ki te rākau. Nō reira he mahi mā koutou, he manaaki. He poipoi ngā rākau. Nō te mea kāre i rerekē ake i a koutou. Pēnei me te tōtara. Tōna kōrero. Ki te hinga tētahi o tātou, he rangatira, arā tōna kōrero. Haurūrū ana te hina, te tōtara o te wao nui a Tāne ki raro, te oneone. Haurūrū ana, paoho ana, puta noa i te motu. Raronga ana e ngā iwi e ngā hapū. Nā, kua whakaeke ki te mihi ki taua, ki taua tōtara kua hinga. Ana ka heke hoki a tātou i tēnei rā. Tae noa ki te oneone. te oneone. Ko te tangata ka akanga i te oneone e kanga ana i a ia anō. Ko te tangata ka tuha i te oneone e tuha ana i a ia anō. Nō te mea, koinā tō tātou tipuna. Arā tō rāua kōrero ko tana, tana rangatira ko Rangi. Taka me wehe ai rāua e tā rāua tama, e Tāne-nui. Tō rāua wehenga nei te kōrero ake a, te, te kōrero iho a Rangi, a te koroua, tō tātou tipuna ko ia, i a Papatūānuku. E Papa, ki te mate a tāua tamariki, tuku ake ki ahau. Kātahi he whakahoki ake te kuhiara ka kī, Kāo. Kāo erangi. Ki te mate a tāua tamariki, kua iho iho ki a māku e awhi i taku uma. Nā, kua mate tētahi, he kua mate he tangata, kua hoki i te kōpū o te whenua. Ana, koinei kai runga i ēnei mauī e purihia ana. te mauri o te, o te iwi Māori, te tapu o te, o te kōrero nei he tapu te whenua, kai runga i ēnei kōrero. Ki te takatakahia taua tapu e tātou, e wai rānei, ko ngā mea tātou kai reira e noho ana kai te taha i taua oneone tapu, ka pā te mate ki a rātou. Ka uru te wehi ki roto i ā rātou ka taka, he takatakahi inā tika ai waiho iho ki a rātou. Ki te pā taua mate ki a rātou, kua pā atu ki ētahi o tātou hapū ki ētahi o tātou kārangarangatanga, nō te mea koirā anō te mauri, koirā anō te kawa. Koirā i whakatapua ai te oneone. Hei aha? Hei tūrangawaewae. Kua tū ō tātou tipuna whare, a Tāne Whakapiripiri rā o Korōngo, kei runga i ō tātou marae. I tū ai reira, hei pupuri taua tapu, hei tohu ki te ao, anei te nōhanga o tēnei iwi, nō te mea i noho rātou konei, koirā tō rātou tipuna. Ana, ahakoa pēhea huri ngā tau, haere atu koe ki hea te wāhi o ō tātou waka, ō tātou kārangarangatanga i roto o Kahungunu, i roto o Tūhoe, Te Arawa, hea rānei. Kai reira tonu e noho ana ērā hapū, ērā iwi, ērā reo, ērā mana. He kēhui ō rātou tū. Ana, kua puta te kōrero, āe, koinei te nohana o tēnei iwi. Ana, koinei ngā whakatipuranga. Ehara i te mea, He noho i te oneone, ā, e, hei, hei mahi, hei mahi rangatiratanga, kāo. Ko te noho kē i reira, hei pupuri i te mauri. I tipu ake ai, i kī ai tātou he tangata. Nā ō tātou mātua, nā ngā tikanga o tātou mātua i kī ai tātou he tangata. Mehemea kāre i, i eke i a tātou ngā kupu a tātou tīpuna, e kore tātou e kīia he tangata, engari he kūare. Koira i homai e tēnei kupu whakataukī e o tātou pākeke ki a tātou. E ngā whakatipuranga ki a Tūpato. Kai eke tēnei kōrero ki a koutou, kai tua o te awe māpara e tū ana he tangata kē. Nō reira kia kaha koutou, kia kaha koutou. Ara, ko te tikanga o tērā kōrero, ne, ko te, ko te tā, he parauri, kai a tātou e mau ana. Engari ko te whatumanawa e harakau i te, i te manawa o ō tātou mātua. He manawa tauiwi. Ana koirā, ērā kōrero whakatūpato i a tātou. Ana, ka heke iho i a tātou e mātakitaki nei i te harakeke, ko ēnei taua kōrero e kīa, he pā harakeke. Kua mate he tāne, he wahine rānei, ēnei tana poroporoaki mōna. Haere, haere e tama, haere. Haere rawa ake koe ka tū i a koe i muri nei tō pā harakeke. Ara ko ana tamariki, ko ana mokopuna, ko tana whānau, ko tana rangatira, kua mahuehue ai, ana, koe rā tōna kōrero. Kua whakaritea anō i te pāharake. Koinei te harakeke i tapua i a tāu, i ō tātou pākeke. Koinei i tohutohu ai ki a tātou hei pupuri i tērā kōrero, i ērā kōrero, i ērā tikanga e kīia ai tātou he tangata. Nā, koinei.

Me tāku waiata tui, tui, tuia. Hei konei nā ngā tohutohu ā tātau tīpuna mō te manaaki i tēnei mea i te rākau, me kī he rongoa, nā, kua tonoa tātau, haere ki te tiki rau rākau, hei rongoa, tīkina atu i te rāwhiti. Ana, kua tae atu te kai tiki i te rau rākau. Ana koa te kai etahi ono opea tera ka mahi tutu ai pea ki nga tohu. Enari ano nga mei i whakarongo ki te tohutohu a e ko te mehemea i tono ako haere ana kua titiro koe i te wa i te ekena mai o te ra ana ko tenei taha o te rakau ana kua whawhati mai koe i nga rau e tika ana hai mahi rongoa. Mehemea kare i rahi, tikina atu te to nga rakau. No te mea, karekau e whakaehia i te whawhati i nga rakau i te taha ki te. ki te raki, ki te taha i te tonga, ā, ki te hauāuru rānei. Ko te taha ana hei te rāwhiti. Ko tōna kōrero, ina ekena o te rā, ina ekenga mai o te rā, ngā hihi o te rā, o ngā hihi. Koirā te kai manaaki i te whenua, i te rākau, i te otaota, tae mai i a tātou ki te tangata, i te manu, I teika ērā mea katoa, ka eke mai. Kai te eke mai koe ki te mana o te rā ki runga i ēnei, i ēnei taonga. Koirā ka kite o tātau pākiki, kua oti i te rā te mihi, kua oti i te rā te manaaki, tīkina atu, tīkina atu mō tātau tinana. Ano, koirā tērā tikanga. Tuarua, mehemea i whatia e tātau te rākau huri noa, na ka mate, ka mate te rākau. Nō reira tīkina atu i te taha ki te rāwhiti.